Dzvuku vakaenda kurenje reshuri vakaita mazuva matatu vachifamba murenje vasingawani mvura. Rugare rwaShe ngarwe vana vangu. Zvairatidza kuti zvokunamata zvinoda kushinga. Vakaita mazuva matatu vasina mvura yavainwa. Vakaita mazuva matatu vari murenje vachifamba vachienda nokuda kweevhangeri yaMwari. Rugare rwaShe ngarivane nemi. Ndichada mumwe nomumwe abvumwe kutumwa paivhangeri yezvokunamata kuti basa raMwari rive nemhumhu. Mumwe nomumwe ibvuma kutumwa pakutakura ivhangeri yaMwari mukati memaguta amuri. Rugare rwaShe ngarivane nemi. Vakaita mazuva matatu, mazuva matatu vachifamba murenji nomvura nowati No mvura, no what. Ndiani unozvigona izvozvo uchifamba asi uchifambira basa raMwari? Unozvigona izvozvo. No mvura, no tsoka dzedakura anga kuri kufamba mazuva ano matatu unenge unenge tsoka dzazvimba but yo vakafamba. handei baba vakasvika mara ya asi vakanga vasingagoni kunwa mvura yapamara nokuti yakanga ichivava rugayo vashe ngari vana vavo tinoona pano tasvika pano paepo nokuda kwedzidziso dzakatsauka Zvino tasvika pano pepo epo. Pavakasvika pamara, pakanga pasingakwanisike kuti mvura yepo inwike, nokuti mvura yaipapo yaivava. Rugare rwaShe ngaruvave. Mvura yakanga isingagonikwe kunwika, nokuti mvura yapamara yakanga ichivava. No, ndinotenda kuti mutungamiri wesungano uri pano. Amen. Chiregai munzwe zvinotaura bhuku hande. Chokwadi. Naizvozvo zita rapo rakanzi Mara. Chokwadi.
Zvino vanhu vakapopotera Mozisi vakati. Vakati kudii?
Tichanweiko?
Yeah. Iye akachema kuna Jehovha. Yeah. Jehovha akamuratidza muti. Chokwadi. Akaukandira mumvura.
Yeah. Mvura ikanaka. Nebasa pano paguta repoti razaruka. Rugare rwacho. Chokwadi. Nepano paguta reEpurati basa raMwari radii? Kugara kwashe ngari vaine nokuti mutungamiri wesungano vari pano zvino vatora danda varapa guta rino rigara rwashe ngari vaine nokuti vamwe vaiti ko kuEpurati tichaenda koriniko vamwe vachiti ko zvino muEpurati kuno takanga tine mabhuranji five chizungu overspill dombo eh, solani Then ine Greenwood. And I told no size. No maguta kanga ari muno bishop five ma branch pa five tobva taonawo rimwe chete ndo nyaya iri muguta rugare rwashe ngari vana vanhu Vasvika pamara, pamara pakanga pasina mvura yaigona kunwika, asi Mozisi wakumbira Mwari wakarova mvura nemuti pamvura ipapo, mvura iyoyo yakatanga kunaka. Rugare rwaShe ngarugare nemi. Nebasa muno kubva nhasi ndinodaira kuti ndizvo Mwari vane zvimwe zvinhu zvavaita mukati meguta rino. Amen. Rugare rwaShe ngaruvane nemi. Rugare rwaShe ngaruvane nemi. Zarurai pfungwa dzenyu dzemwoyo, evhangeri yaMwari igone kugara mukati mamunhu. mugone kutakura evhangeri yamwari rugare rwacho kari vaizwa chiverengei one vhesi baba mubva magara akavaitirapo murayiro nomutemo yeah akavaidzapo akati kana uchiteerera nomwoyo wose inzwi rajehovha mwari wako ukaita zvakarurama pamberi pake ukarerekera nzeve dzako kumirayiro yake ukauchengeta zvaakatema zvose handingaisi pamusoro pako marwadzi andakaisa pamusoro pavaijipita nokuti ndini jehovha murapi wako ndotenda nekuverenga shoko kune simba rugare rwashangari vana va ndiwo mazwi andinoda kukusirai pachidimbu chandichakupai vachataura vhangeri nhasi pano Ndinodaira Mwari vachasumuka vachitaura umwari uchavapa mazwi pamuromo kuti ivhangeri yaMwari ikudzwe. Ndinokutendai hama dzangu nokuda kwematunhu mamwe amabva ndinoziva vamwe vari mukati memugwagwa kuuya tichimhanyira nokuda kwaivhangeri yaMwari yatakadanirwa kubva kumadzinza edu. Mwari vakatidaidza kuti tive hama nehama hapafanira kuva nekupesana nokuvengana pashoko razvokunamata. Rugare rwashe ngari vana vavo. Sungai moyo vakomana. Sungai moyo. Vana baba. Basa richipo rugare rwashe ngari vana vanhu. Zvino regai nditaure vachataura vhangeri nhasi. Eh. Inini kana ndichinge ndagara ndichakumbira mai mufundisi gogo kapira vave namazuva vangagone kutaura pano Eh, kana gogo kapiya vachinge va va vataura tina mayuti ati anoda kuimba asi handidi kuti muzoimba nziyo dzakawandisa makaimba kana imwe chete kana mbiri muchizviita nokukasika kuti vanhu vagone kurega kuzoenda kumba kwasviba saka ndotenda kuti naizvozvo kana taurirano